hi ti-second leti titsongo ni la ku hundzisa makhongelele ni la ku hundzisa meseji lowuwani hi xihatla ngopfu lexikulukumba i mani a nga yaka nyimpini a nga swi tivi swa ku a nga rhangi a endla research leswaku vanhu lava a yaka ya lwa na vona va khome matlhari ya njhani a hi vutlhari ku ya enyimpini u nga swi tivi leswaku u ya langutana na vanhu va njhani ene matlhari lava ma tirhisaka ma na matimba ku fikela kwini. loko u swi tiva leswaku u ya lwa na vanhu va va va va ntlhanu u boheka ku tiva makulo lawa u faneleke u ma rhwala loko ya nyimpini ni lava ku vula yini na ni lava ku vula ku loko hi ri karhi hi khongela a hi tidyondziseni ku hambanisa makhongelelo ku na ku khongela leswaku hi tincenga hi titsongahata mahlweni ka xikwembu hi ncenga xikwembu hi kombela grace hi kombela ku hlayisiwa ku na swikhongelo swa ku loko se hi khongela manjheni se hi huma hi ya manjhe hi ri matlhari hi woxe loko ni ku teka matlhari u nge yi u ya u ya nyimpini u nga swi tivi swa ku ya lwa yini eku khongeleni ku na nkarhi wa ku sathana a nga ha ncengiwi ku na nkarhi wa ku loko se u ri karhi u khongela manjhe u nghena eka nyimpi hikuva ku na swikhongelo swin'wana swi lavaka nyimpi swi vonaka swa ku leyi i nyimpi ku hlaseriwa ndyangu wa mina vana va mina va vabya a ri heli vhiki va nga vabyanga a ri heli vhiki ni nga twanga swa ku biha la kaya a ri heli vhiki swilo swa ku a swi fambinyana kahle loko u khoma leswi ku onhaka leswi ku laveka na wena se u swi twisisa swa ku um leyi i nyimpi ematshan'wini ya ku ya mahlweni ka xikwembu ku xikwembu ni twele vusiwana i swikhongelo sweswoleswo xikwembu wa swi tiva swa ku va wa ha hanya xa ha ku nyike favor na vona va vabyaka ku va ni va ha ri koho va ha hanya i favor mhaka nkulu hileswaku loko va ri karhi va hlaseriwa hi mavabyi ku na nyimpi leyi nga le ku lweni ntsena swa ku nyika sayini ya komba ku se ku laveka u lwa yingisani ku byela dyondza ku teka tiwipon leti u yaka na tona enyimpini loko sathana a sungula ku hlasela dyondza ku vula straight ku sathani sweswi ni ta eka wena ni rhwale matlhari lama pfurhaka ndzilo ni khome mabanga lama pfurhaka ndzilo mahlanguti hinkwawo ma tsema loko u ri ku lava ku invhayita ndzilo u ku ni ta hi ndzilo lowu taka hi le kaya etilweni lowu fambaka na tintsumi ta nyimpi va mikhayele ni tsemelela madimoni hinkwawo vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta ni nghena tindhawu hinkwato la ku nga ngheniweki ni nghena eka camp ya satan na exploda ni huma ni khome ni ni ni huma hi ka million ni khome tintsumi leti lwaka tintsumi ta tilo sathane u le u le nkingheni sweswi loko se ni ku fika u nghena u gwazetela madimoni kusukela eka ti-five se ka ti-ten se ka ti-hundreds eka ti-millions eka ti-billions u nghena u nghena tindhawu hinkwato kusukela eka timheho ta mune ta misava kusukela n'walungwini ku ya dzongeni kusukela evuxeni ku ya evupeladyambu wa dominata na tintsumi ta xikwembu kwalani se u sungula ku explora u vula hi nomu wa wena leswi lavaka swi endleka because vanhu va ku tala loko hi ri karhi hi khongela a hi a a identify leswaku hi lava ku endleka yini exikhongelweni xa hina vamakwerhu munhu loyi a kholwaka i fanele a dyondza ku tirhisa ririmi ra yena a dyondza ku tirhisa rito hikuva loko bibele yi karhi yi dyondzisa yi ri rito ra hina eku sunguleni xikwembu a ri rito rito leri nga hundzuka nyama loko hi hlaya buku ya yohana now the very same word rito leri hi nga na rona hina i rito leri fanelaka ri khomanda lexi u xi vulaka hi lexi tintsumi loko ti endla swona wena you are the commander you are the chief in command lexi u xi vulaka hi lexi u lavaka tintsumi ta xikwembu ti endla xona so loko u ku ni invite ndzilo ni rhamba ndzilo lowu yaka wu ya ya hlasela hi leswi nga ta famba swi ya swi ya endleka eka camp ya madimoni hi leswi nga ta famba swi ya swi ya endleka eka camp ya sathana hi leswi nga ta famba ku ya ku ya gwaziwa madimoni hi ku hambanahambana ka wona ma sukela ndyangu wa wena loko ku ri ka ku ri na lava va va vabya u ku heta ku khongela va va se va hanyile because U ya hi ku kholwa, u rhuma tintsumi hi command, u tlhela u tiva ku identify ti-weapon leti u lavaka ku ti tirhisa. From the roots of the devil u fanele u vulavula rito u simula hinkwaswo leswi nga swi laveki endyangwini wa wena hi ku vula rito. So this is how we we we we we need to learn how to pray. Hi fanele hi dyondza makhongelelo. Ku na makhongelelo ya ku Xikwembu na khensa, u ni hlayisile, u hlayisele ndyangu. ni nga ku dzunisa ha yini glory be to Jesus hosi ya mina a ni tivi ku ni nga ku khensa njhani wa tshembeka wa faneriwa u n'wi nyika ku dzuneka ka yena u le ku n'wi khenseni u le ku vuleni ka ku ka midzuno hinkwayo praise be to the lord hmm? u le ku n'wi dzuniseni se ku na nkarhi wa ku swi vona swa ku sathana la se wo delela rhwala matlhari rhumela rito nghena eka camp ya yena khome mabanga u khome ndzilo hi ku hambanahambana ka wona sungula ku hlasela hi leswi faneleke hi swi tiva tanihi makholwa that is why hi twa nga ku vafundhisi hi vona va nga na matimba a vo va na matimba va fanele va hi dyondzisa leswaku ku na nkarhi la mfundhisi u kuma ku a nga kona kusuhani mfundhisi u fanele ku dyondzisa leswaku n'wananga loko se nyimpi yi pfuka na vusiku languta matlhelo hinkwawo u swi vona ku mfundhisi le kule pfuka mbala Khisamansi hi matsolo a ku dyondzisa ku u hoxa njhani matlhari u command njhani madimoni u ma command ma famba ma baleka u ma hisa njhani this is the things that we need to know se swo endla nga ku matimba mana vafundhisi swi endla nga ku xikwembu xi tshame ndzeni ka tikereke and kun'wana na kun'wana laha u nga kona you are entitled ku hoxa matlhari sathana a hangalaka because

hileswaku leswi hi swi vulaka emisaveni swi fanele swi endleka na le tilweni hosi yesu swi vulile loko a byela petro ku petro ni ku nyika khiya wehe ra ku pfula tilo u ri misaveni u tlhela u ri pfala tilo u ri misaveni hmm? loko bibele ku hina hi fanele hi controla i swikokovi hinkwaswo na swinyenyana leswi hahaka na ti na tihlampfi ta le malwandle kasi xikwembu a swi vula yini na hina loko u nghena lwandle phela u nghena ndzeni ka mati for five minutes hambi hi ku fa u nga fa mara xikwembu xi ri controla leswi nga le ndzeni ka mati a xi vula yini use your tongue by faith you are god ni endla munhu hi mfanekiso wa mina you are god learn to use the word command swilo swi endleka may the almighty god bless you sungula ku cinca swiyimo endyangwini wa wena loko vona nga ku swilo a swi nga fambi sungula ku manje u tshunxa tialtari leti nga ku nga vulavuriwa ha tona endyangwini wa wena ku na vanhu lava nga vulavula va nga vulavula rito ri hlangana na ngati ya huku kumbe ya homu kumbe ya yini loko halaka ka ngati ku na alitari n'wana le kaya ku laveka u tshunxa hi rito na ku kholwa eish tshunxa you have got the word you are the chief in command send the angels of god to do whatsoever that you want done in the name of jesus god bless you